Искә төшереп китик әле, гарәп алфавитында безнең барлыгы 29 хәреф. Гарәп алфавитында барлыгы 29 хәреф. Менә шушы 29 хәрефнең әлиф хәрефен без алып э, алабыз. 28 кала. Әлиф хәрефе бу эшләрдә катнашмый, чөнки аның авазы юк. 29-дан алабыз әлиф хәрефен. Аннары без алабыз Изхар кагыйдәсе белән укый торган алты хәрефебезне. Анда безнең хамза, һә, һә, айн, ха һәм гайн хәрефләре. Менә бу алты хәреф. Хамза, һә, һә, гайн, ха һәм гайн хәрефләре. Аннары алабыз без тагын дүрт хәрефне. Болар безнең гунна белән укыла торган хәрефләребез. Менә монда безнең булачак мим хәрефе, нун хәрефе, я хәрефе һәм вәү хәрефләрне. Аннары без алабыз ике хәрефне. Ике хәрефкә безнең керәчәк гуннасыз хәрефләр ләм һәм ра хәрефләре. Аннары без алачакбыз бер хәрефне бә хәрефен, бер хәреф ул безнең бә хәрефе. Һәм менә шуларны бөтенесен һәм менә шуларның бөтенесен алганнан соң безнең 15 хәрефебез кала. Менә шушы калган бөтен хәрефләр ихфә кагыйдәсе белән укыячакбыз. Менә калган бөтен хәрефләр белән ихфә кагыйдәсен кулланып укыячакбыз. Ихфә кагыйдәсенең баштан э, формуласын язып китик.

Ихфа кагыйдәсенең формуласы менә болай була. Ихфа дип әйтү белән без нәрсәне күз алдына китерергә тиешбез? Ихфа ул э, утаивание, Русча әйтеп әйткәндә утаивание. Нәрсәне нәрсә артына яшәбез? Безнең татарча әйткәндә э, яшеренү мәгънәсендә, яшерү мәгънәсендә. Менә кем э, э, кем кая яшеренә? Кемне нәрсә артына без яшерәбез? Ничек итеп яшерәбез? Менә безнең сәкенле нуныбызны без яшерәбез аның артыннан килә торган хәрефләргә. Э, менә карап китик әле бер э, сүз. Алабыз кунтум дигән сүзне. Менә без монда алдык кунтум дигән сүзне. Менә без өйрәнә торган тема. Сәкенле нун хәреф артыннан тә хәрефе килә. Менә ул тә хәрефе ихфа, ихфа хәрефе булып тора. Менә бу очракта без кунтум дигәндәге н хәрефен чип-чиста иттереп н итеп әйтмибез. Без аны тә хәрефе артына яшереп борынга җибәрәбез. Кунтум. Кунтум. Кунтум. Безнең нун хәрефен әйткәндә бит инде безнең телебез өскә өске тешләребезнең өстенә тия. Тидергәндә кунтум кунны дигән менә шушы ихфа кагыйдәсе белән әйткәндә безнең телебез артыннан килә торган хәрефкә ошарга ошарга тырышырга тиеш. Тә хәрефенә ошарга әзерләнеп, н хәрефе үзенең тия торган җиренә тими, тә хәрефенә ошарга тырыша. Һәм ул, без аның менә шушы гунносын борынга җибәрәбез. Кунтум. Кунтум. Әгәр дә без әйтсәк, Кунтум дисәк, безнең чип-чистан ны хәрефе чыга. Әгәр дә без ны хәрефе әйтә торган җиргә телебезне тидерсәк, анда чип-чистан ны хәрефе. Ә безгә менә шушы җиргә телебезне тидерергә кирәк түгел. Телебезне шул ны хәрефе әйтә торган җиргә без тидерә, якынайтабыз, әмма ләкин анда тидермибез. Артыннан килә торган хәрефкә ошарга тырышырга тиеш нун хәрефе.

Китапларыбызның 56 нчы битендә безгә таблица биргәннәр. Беренче э, э, беренче менә шушы баганада безнең төрле төсләр белән язылган шушы 15 ихфа хәрефебез. Икенче э, икенче ни баганада монда сәкенле нун хәрефе өчен мисаллар. Ике сүз китерелгән. Беренче сүз Э, беренче сүздә менә шушы сәкелле нун белән артыннан килә торган ихфә хәрефе бер сүздә очрашалар. Ә икенче сүздә алар икесе ике сүздә очрашалар. Беренче сүзебезгә безнең н хәрефенә беренче сүз бетә, ә икенче сүзгә э, ихфә хәрефенә икенче сүз башлана. Һәм инде өченче баганада анда күрсәтелә күрсәтелә э, э, тәмгингә мисаллар. Менә беренче хәрефе безнең тә хәрефе. Кунтум. Кунтум. Без моны карадык инде. Икенче сүз. Вә мән тәбә. Монда өч сүз. Вә мән тәбә. Менә бу очракта без чиста итеп ныны әйтмибез, ныны әйтәбез, яшерәбез. Тә хәрефе артына яшерәбез һәм борынга җибәрәбез. Шунда аны тоткарлап укыйбыз. Вә мән тәбә.

Хәзер менә каян беләбез без шушы кагыйдә белән укырга икәнен. Менә кунтум сүзендә, менә кунтум сүзендә безнең э, э, э, дөреслектә менә мондый сүз килә. Без аны шушылай бөтен кагыйдәне кулланып менә шулай язылырга тиешбез. Әмма ләкин без я Коръәндә менә бу урында безнең ике хәреф арасында ихфа кагыйдәсе була. Аларны ихфа кагыйдәсе белән укырга кирәк дип нишләтәләр? Менә бу

ихфә хәрефе. Без инде н-ны аның артына яшеренеп, яшереп борын аша җибәреп бераз тоткарлап укырга тиеш дигән сүз. Менә без шушылардан күрергә тиешбез. Ни өчен артындагы килә торган тә хәрефендә дә бернинди дә үзгәреш юк, җәмәгать? Чөнки менә монда анда бернинди шадда да барлыкка килми, чөнки н хәрефе шәкелле нун беркая да китми, ул юкка чыкмый, ул нишли, ул тик яшеренә генә. Ул яшеренә, борын эченә кереп яшеренә, тә хәрефе артына кача. Просто яшеренә, бер кая юкка чыкмаганга, аның менә безгә менә карау белән күрсеннәр өчен аның өстендә менә шушы сәкенне язмыйлар гына. Менә безнең соңгы соңгы графабызда безнең тәнвингә мисаллар. Менә монда ике сүз җәннәтин тәҗри. Менә монда безнең без өйрәнә торган тема. Менә җәннәтиннең э, э, э, тәнвин эчендә менә монда беренчесе безнең фатха, икенчесе менә монысы нәрсә? Икенчесе менә монысы сәкенле нун. Менә сәкенле нуныбыз безнең менә бу тә хәрефе артына яшеренергә тиеш. Җәннәтин тәҗри. Җәннәтин тәҗри. Менә монда шушы кагыйдә белән укырга дип безгә ничек белгерәчәкләр? Менә мондагы җәннәт дин дигәндәге безнең э, э, гадәттә бит инде э, тәнвиннәр ничек? Берсе өстенә берсе параллель рәвештә тип-тигез иттереп фатха белән

Менә без тәнвиннәрнең шушылай кыекланганын күрү белән, инде артындагы хәрефкә карарга тиешбез. Артындагы хәрефе безнең тә хәрефе. Тә хәрефе ул ихфә, ихфә хәрефенә керә һәм без нун сәкенебезне тә хәрефе артына э, качырырга тиешбез. Телебез Тә хәрефе э, э, э, тә хәрефе тә хәрефен әйтергә әзерләнергә тиешбез һәм без н хәрефен үзебезнең борыныбызга җибәреп, шунда бераз тоткарлап укырга тиеш булабыз. Хәзер инде менә сә хәрефен карыйк. Вәл унсә

Һәм безнең нуныбызны да ничектер нечкә хәреф янында, ул бит инде әйттек, урысча әйтеп әйткәндә, подстраивается под ту букву, которая идет артыннан, аның артыннан килә торган хәрефкә. Менә артыннан килә торган хәрефләр нечкә булгач, безнең нун сәкенебез дә, ну, сәкенле нуныбыз да ничек? Нечкәрәк иде. Ә, шәрна. Ә менә инде хәзер сад хәрефе, ул безнең калын хәреф. Шуның өчен безнең хәзер яшерелгән ихфа белән укый торган нуныбыз да

Халидән фиһә. Каф хәрефе, ә каф хәрефе ул безнең кече телебездә ясала, кече телебезгә якын җирдә ясала, ерак бугазыбыздан баш ясала. Һәм инде каф хәрефе артына яшеренер өчен нун хәрефе дә еракка, телебез еракка каф хәрефе чыга торган җиргә китәргә тиеш. Ин калабу

Китәбун кәримун. Менә шушы каф хәрефе белән һәм кәф хәрефе белән укыганда безнең телебез артка китә, чөнки кәф белән каф хәрефе ул безнең телебезнең э, төбеннән чыга. Э, э, менә шушылардан ихфә кагыйдәсе белән шушы хәреф белән укыганда ул безнең ң хәрефенә ошап китә. Әң ка Или инкә, ңе, ңе. Безнең э, яңгыр дигәндәге ңы хәрефезне хәтерләтә. Ә менә башка хәрефләр белән ул ңы хәрефе дип укылмый, чөнки башка хәрефләрнең артына яшеренгәч, башка хәрефләр икенче урында чыга бит инде. Шуңа ул э, чиста ңы хәрефе белән укылмый. Ңы хәрефе белән ул э, әйтәләр кайбер чанда ихфа ңы хәрефе инде ул дип башкалар белән. Но башкалар белән ул ңы булмый. Кәф белән каф кына белән укыганда гына безнең татарча ңыга ошаган була. Менә без инде безнең дәресебез инде ахырга якынлаша. Менә нәрсәне аңлап калырга тиешбез без бүгенге бүгенге темадан. Ихфа кагыйдәсе белән безнең гарәп алфавитының 15 хәрефе укыла. Менә э, идгам хәрефләрен без менә 29 хәрефне э, башыбызда тиз генә без шундый анализ ясарга тиеш. Аха, 29 хәрефнең әлиф хәрефе безнең бер кая да катнашмый, чөнки аның авазы юк. Безнең дүрт хәрефебез идгам згунный хәрефләре, гуннылы идгам хәрефләре. Мим, вәү, э, Мим, мим, нун, вәү, я. Без аларны бик яхшы итеп истә калдырырга тиешле дип сөйләшкән идек. Һәм гун, гуннасыз идгамны лә белән ра. Һәм безнең бугаз хәрефләре бар, алар белән чип чиста итеп н, н дип укыйбыз дип сөйләштек. Менә шуларны тиз генә башыбыз инде 29-дан монсын алып атабыз. 6 хәреф монда керә, 4 хәреф монда керә, 2 хәреф монда дип һәм б хәрефен алып атабыз да, менә шушы калган бөтен хәрефләр белән без Ихфа кагыйдәсе белән укырга тиешлек. Тиешлебез. Менә ихфа кагыйдәсе белән укыганда безнең н хәрефебез чип-чиста иттереп н иттереп укылмый. Ул менә н хәрефе чыга торган җиргә килә, якын килә, әмма ләкин ул анда кагылмый. Ул үзеннән арттагы килә торган хәрефкә ошарга тырыша. Һәм борын аша, борын, борында тотып без аны бераз тоткарлап укыйбыз. Һәм инде Коръәндә без аны ничек күрәчәкбез, шушы хәрефләр белән ихфа кагыйдәсе э, белән укырга кирәк икәнен. Менә э, сәкенле нун өстеннән, шушы хәрефләр белән килгәндә, сәкенле нун өстенә сәкенен язмаячаклар. Сәкен э, нун безнең чиста торачак. Әмма ләкин артындагы килә торган менә шушы ихфа кагыйдәсе белән укыла, ихфа кагыйдәсе хәрефләре өстендә дә бернинди дә үзгәреш булмай. Алар нинди хәрәкә белән килгәннәр, үзләре шундый хәрәкә белән торачаклар. Э, тәнвиннәрдә нинди үзгәрешләр күрәчәкбез? Тәнвиннәрдә безнең э, э, берсе өстенә, берсе прямо шулай я тип-тигез итеп параллель рәвештә язган безнең тәнвиннәребез кыекланачаклар. Менә шушы кыеклану инде безгә нәрсә? Менә монда игътибар итәргә кирәк. Менә монда нинди дә булса кагыйдә бар дип безгә шушының өчен тәнвиннәрне кыеклаталар. Һәм без артындагы хәрефкә игътибар итәргә тиешбез. Артындагы килгән хәреф шушы 15 хәрефнең берсе булса, без э, сәкенләнүнебезне шушы хәрефләргә ошатып, ошатырга тырышып, борын аша чыгарып, борында ны хәрефен борында тотып, тоткарлап укырга тиешбез.

Коръәндә менә шушындый э, тәнвиннәрнең үзгәрүен күрсәк, без инде игътибар итәргә тиешбез артындагы килгән хәрефкә. Алтындагы килгән хәреф менә шушы 15 хәреф булса, без һичшиксез ихфа кагыйдәсен кулланып укырга тиешбез. Менә безнең бүген дәресебез Ахырга якынлашты. Сез инде шушы, ни, шушы теманы, шушы материалны акшы, яхшы итеп төшенеп аңлап калсагыз, бу материалны бик итеп, яхшы итеп үзләштергән буласыз. Мин сезне үземнең киләсе дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәләмәгаләйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.